Tūhonohonotia rā ko te akaaka o tangata ki te rangi, tūhonohonotia rā ko te akaaka o tangata ki te whenua. Purutia kia mau, purutia kia wīta, wīta mau tonu te rangi, te whenua ki a koe, ki a au, ki a tātou e. Koinā ka tiaki te iwi koia tēnei, ko te kupu o te uru. Ko tōna kaupapa e rere atu nei kia kōtau me te tangi anō rā ki te kāhui o aituā kua māwe e mai nei i tēnei ao kikokiko, hoi anō kua tārewa tū ingoa i te au matangirua ana ki te ao wairua, tēnei te auē, tēnei te auē e auē tonu nei. E tino rā ki a tātou te mata o ngā tangata, awe ana ngā uri ā rātou mā, ka ranga mai te pō, ka ranga mai te ao. Hoi anō, te kupu o te uru, Rauru Broughton tēnei, e tau takitaki ake nei i ēnei kōrero ki a tātou. Ā, ka tae ki a rua, ko tēnei o ngā kaupapa e ere, e tuku atu ana i ētehi atu kōrero ki ngā pūrongo a te kupu, a te reo o te huru, ana kua puta rā i tēnei wiki tonu nei. E tino pou tautokongia ana tēnei o ngā kaupapa e ngā reo irirangi e wai, ā, heoi anō, e Te Korimako o Taranaki e wai, arā, e Te Reo Irirangi o Wanganui e wai, e Te Reo Irirangi o Kiora FM, Rangitāne. Nō reira e te iwi e, nau mai rā kia piri, nau mai rā kia tatā. Ko tā tātou nei a Pūrongo Tuatahi, ahakoa kei roto ana mai tātou i te marangai o urutā, ā, arā atu anō ngā kaupapa uua, arikoa, waka, iiko, ngākau e tūtū ana i roto i ō tātou nei rohe nei. Arā, tērā ia me anga ki rātei o te waka ki roto ko ia ki te pā o Rātana ki te pā o ngā ānaera pono. Ko ia tērā ko te wānau paki, tupu taketake mai ai i te pā o Rātana. He wānau pūoro tē, E reʻe pūoro, e pukenga pūoro a rātou. Mai o te tamarikitanga tae noa rā ki tēnei wā, ki te pāketanga, koirā tō rātou nei ao ko te ao o te pūoro. Koia nō ko tētehi o ngā waiata i kua whakaputaina mai ai te pūtake o tēnei o ngā pūrongo. Tērā ia te matua o ngā tama paki nei. Ko tōna ingoa ko John Paki. Kua riro atu rā ki te ao wairua ki a kui mā Korowā. Ā, e aro atu ana tēnei o ngā kaupapa pūrongo ana ki tētehi waiata i whakaputaina mai e rātou. Kei tēnei wā e uru, e uri ana rā ki tā tātou nei pūrongo.
I'm asking the team of five million to unite once more to defeat what is likely to be this more dangerous and transmissible variant of the virus. Ko te whakarewanga o te waiata tuatahi a te whānau Paki i te 21 o tēnei marama o Hereturikōkā, ko Come On Up te ingoa.

I ahu mai i Rātana Pā. Ko Rātana Pā tētahi o ngā wāhi rongonui i te motu o ngā mahi puoro i Aotearoa whānui i ngā tau 50 ki te 80 i tērā rautau. Ko tā te mātāmua a James, ko ia hoki te kaiwhakatangitangi rakuraku nō rātou te maringanui i whānau mai ai rātou ki tēnei pā harakeke. My father in This whole generation of course should know a Tikaraina, Straight Lines and all those musos I guess I could say were you know were a byproduct of that generation. Ko te tuarua, ko Gerard, i timata ia ki te ako i te pūtōrino i mua noa atu i te mata kitenga o tōna pāpā. Ko ia hoki te puoro i whakatangihia e tōna pāpā, ko tōna manako nui kia kounga ake ana pūkenga i tōna pāpā. It's an awesome feeling, eh? Um, being able to pick up the horn and just like my dad did and my grandfather did and

like dad kind of used when he was teaching me he would always um, give me a few scales to work on and then he'll give me a scripture from the bible you know, to go with it um, that was his ways of teaching eh? and it was awesome ko te tuatoru ko Joel hei ko tāna he orite tō rātou manawa nui ki ngā mahi puoro waiata anō hoki Ki tō rātou pāpā, he maha ngā waiata i titoa e ia, he pūkenga maha ōna ki te whakatangitangi hoki, engari ko te piana me te iere ōna tino pūkenga. I do do a bit of that and um, it's something I enjoy um, just to get the pen and the pad out and just write write about stories of, of being home and

Yeah, I do do a lot of that stuff for the brothers. Ko te pōtiki ko Benjamin. ka tangi puoro, i ere anō hoki. I tipu tōna māia ki te whakangāhau mā roto i ngā mahi kapa haka. Hei ai ki a ia, e whakawhetai ana ia mō tēnei honore nui ki te waihanga waiata me ōna tuakana. It's had a real strong influence um,

Yeah, kapa haka's played a big role in my life growing up with uh, performing and singing and stuff like that. Ko tā Marcel Martin kōrero, nōna te maringa nui i whai akoranga nui ia i raro i a John, he kaupapa nui whakaharahara tēnei mōna i roto i ana mahi puoro katoa. Because I know it was um, one of Johnny's wishes to um, bring family together

to come out the end, it's been two years. He pēne takiono tēnei. Tāpirihia ko te kaipatu taramu a Api Phillips. Kei ngā toa hoko puoro katoa ki runga ipurangi ka taea te hoko i te waiata nei. Te mehemi te reo o te uru.
Rangatira ake nei ake nei tēnei o ngā pūrongo, tā te mea e waiata kura mai mai aro a tēnei. A nō ngā tama ki tō rātou pāpā, nō te pāpā, arā, ki āna nei tamariki. Kawe nō rā i runga i tērā ka mahara ake rā te ngākau tuatahi ake ki te wā o tua whakarere i ō tātou mātua. Ka pēnei tonu tētehi o ngā tikanga i a rātou, arā, ki te waka ī, waiata, awa noa ei tōu mō te ūnga kua wehe atu. Ā, i te wā tonu e ora ana taua tangata rā, ana, ka noho mai rātou ko te whānau e tino ki te wānanga me te wiriwiri i ngā kōrero. Nā, kua rongo ake au i tēnei waiata, kāta i te waiata ko tēneki e, e, e tātou mā e te iwi. Nō reira, me, me whakapiri atu koutou ki tēnei waiata, ina kāre anō koe kia rongo. Awe nō, ā, ka kitea rā ko ngā pūmanawa, ko tino, ko ngā pukenga a tēnei wānau, te wānau paki. Ka tika rā kia tukuna atu ko te pakipaki, anei ki a rātou, ana e tārewa atu ana i ngā pae o Angitu. Tērā o ngā pūrongo, kātahi te ātaahua e tino rā e wai ake nei, e pūrongo anō. Ko te pūrongo te wai ake nei e āngai pū ana ki te mate urutā. Tēnei o ngā mate e īpukipuki nei i a tātau i tēnei wā. Ko te wā anga ki te rongoa ārai mate urutā. Koia tērā ko te pūtake o tēnei o ngā pūrongo. Weno i aʻu atu rā te waka o Te Reo o Te Uru ki roto i te mātonga o Taranaki, ki kite, ki kōrero taʻi atu ki te unga kei te tuku rongoā me te unga kei te whakawhiwhia ki te rongoā kia rongo mai ai ko ā rātou nei take I wai ai rātou ko te rongoā ārai mate urutā nei. Heoi anō rā e te iwi me uri ka tika ki tēnei pūrongo i tēnei wā.
I'm asking the team of five million to unite once more to defeat what is likely to be this more dangerous and transmissible variant of the virus. Kei te toro atu te Poari Auora Aro i o Taranaki ki te onga e mahi ana i te rāngai matua kia wero i a rātou mō te mate kōwhiore. Nā te momo Delta, kua piki ake te taumātanga kia wero i a katoatia ngā tangata e mahi ana i te rāngai matua. Ahakoa e tokoiti ngā kanohi Māori i roto i te rārangi nei, kei konei tonu rātou e wero ia ana. In terms of the um, the response from Maori, it's hard to tell at a booking level um, what that's like. But we are seeing um, Maori faces coming through, which is which is awesome. Hello, Mai, please come, please come.

to show the real need for having the vaccine because not only do you protect yourself but you protect others in the whānau and in the wider community. Ko ngā kaimahi i te rāngai matua me ngā kaimahi auora te āngaitanga matua. So we're looking at people like supermarket workers, um, people who are healthcare workers, people working in rest homes, people going into other homes to care for people. Um,

Koia, koia e te iwi, kua rongo ake rā tēnei o ngā pūrongo motu ake, ana e pā ana ki te ūnga kua whakauiuia, e whakauiuia ana rānei ki te rongoā arā ārai urutā. Ā, e nui ngā kōrero e kōrero ana, ana mō te auora tonu o te tangata, ko taua auora ka rere tonu ki ngā ngā whānau, ki ngā tamariki, ki ngā mokopuna e tino rā ki te ūnga mātua, arā, ki ngā kaumātua pa ake. Nō reira, koia tēnei e kaha tonu ana tēnei rongoa, ā, te tuku atu, ā, te tuku atu ana ki te ūnga e hiahia ana, arā atu anō te nui o ngā tāngata e waiwai haere ana, ana i tēnei rongoa. Nō reira, e, hei whakaaro tāna. Ā, kei a koe anō tō rangatiratanga, ā, māu anō koe e kōrero, ā, māu anō koe, māu anō o whakaaro, ā, e kawe. He tino rā, ā, koia tēnā ko te pūrongo e titiro atu ana ki te auora. Auē nō, mai tēnei o ngā pūrongo e tātou mā, ka mawiti atu rā tātou, ā, ki tētehi pūrongo, ā, motu ake anō. Koia kē rā ko ngā whakataetae manu kōrero ā-motu. Kua puta rā te kōrero a te komiti whakahaere i tēnei kaupapa kei te tū tonu te kaupapa, arā tēnei marama tonu o Māuru. Ana ka kīokioki e kore a te waka, engari ko te waka o tēnei e kawea ana i ēnei o ngā manu kōrero, ana ka āireire, ka tere tonu ingoa i te moana wānui. Engari, nā roto i tērā e tātou mā e nui ngā take hei titiro. Ko te take matua ara ko te urutā, Ana me te āta wiriwiri, me te āta wānangananga, arā, me pēea e noho haumaru ai, e tino rā me pēea e wakaterengia ai tēnei kaupapa kia rewā, kia rewā pai ai, arā, ngā manu kōrero ā-motu. Nā runga i tērā, e te iwi ē, kei a Te Maihiwi tēnei o ngā pūrongo mō ngā manu kōrero ā-motu.

Ko tā te māngai o te Kumiti Whakahaere o Te Manawatū Horowhenua a Nicholas Fonotoi, ko tāna he mea nui kia haere tonu tēnei kaupapa ahakoa ngā kūrarurarutanga o te wā. I te Mane kua hipa nei, i hui tahi mātou ā, ko te komiti whakahaere o Manawatū Horowhenua ngā kaiako o konei, ā, ki te komiti, ā, matua, te komiti ā-motu, ā, mō te kaupapa nei mō ngā manu kōrero, ā, kia whakataungia mēnā ka haere tonu tā tātou nei kaupapa, ko ngā manu kōrero, āe, i te mutunga iho, āe, ka haere tonu, ka tū tonu tā tātou kaupapa, ā, ka āhua rerekē tōna āhua i tēnei tau. Ko tā Whonotoi anō, kua waea haere tātou ki ngā mahi ki runga ipurangi, ā, e āhei ana ngā kaupapa Māori te puawai tonu. Ko āhua waea tātou te iwi Māori te mātakitaki atu mai ō tātou haukāinga ki ō tātou nei momo hangarau, ā, Ahakoa rorohiko mai, waea mai, ipapa mai, kua waea tātou ki tēnei āhuatanga ināianei, ā, i ngā tau rima pea kua hipa, ā, kua pērā tātou, ā, you know, mō, ki ētahi, tērā pea koirā te take kāre, kāre te tokomaha e taetae atu ki ō tātou nei hui, ā, nā te taunga o ō tātou nei iwi ki tēnei āhuatanga. Kei ngā kaiwhakawā te mahi nui ki te whakawā i ngā mahi katoa ki runga ipurangi, he tino wero tērā mā rātou katoa. Ki te noho hoki rātou ki ō rātou kāinga mahi a ēnei mahi, e āhua uaua hoki tēnā i te mōhio tātou kua roa nei i tēnei tau, i tērā tau hoki mahi ēnei mahi hui ata, hui rangi, He nui ngā āhuatanga kāre i te kite i te kāinga, ngā tamariki e hāereere ana, e hāparangi ana ngā mahi a te whānau, nō reira he mahi e whakapōrearea pē i a tātou nei kaiwhiriwhiri ki te kāinga. Nō reira, koirā tētahi take nui i hihitia ai kia hui tonu ai ngā kaiwhiriwhiri, me te mea hoki Ka whakaaetia tērā āhuatanga i raro i ngā i aua tikanga a Te Taumata Tuarua. He āwangawanga tō te komiti mō te kōunga o ngā mahi ka tukuna e tēnā, e tēnā puta noa i te motu. E whai ana te komiti whakahaere i tētahi papa hei āwhina i te motu kia kounga ai ngā mahi ka tukuna e rātou. Koirā hoki tētahi o ngā o ngā take i puta mai tō mātou nei hui, i te mea i tēnei wā, ā, kāre anō kia tino whakataungia, ā, pēhea rā te āhua o, o ngā, o ngā kōrero ka rikoatangia, ka hopukina. Ā, me whai mātou i tā koutou, ā, pērā i a koutou ngā, ngā mea whakapāho, pāpāho, tētahi momo taumata me kī o ngā kiriata ka tukuna. Ko tā Fonotoi, he rerekē te wairua o te kaupapa nei, heoi, ko te tino ito o te reo, ka tū tonu, ka mutu, ko tēnei pea te huarahi e ora ai ngā kaupapa Māori katoa hei ngā rā ki tua. Te Mihimi, Te Reo o Te Uru.
Aweno i te iwi, a tēnei o ngā pūrongo, e pūrongo tēnei, e pā ana te ki ki ngā ngākau o te nui tangata. Mai i a tātou nei tamariki o ngā kura tuarua, a puta noa ki ngā mātua ki anō, a ki a kui makoroma, i te mea. he tino kaupapa no te ao Maori ake tene nga waka taetae manu korero a motu. Kei te tino koa nge rawa te ngakau o te o te tangata. te rongo ake ka tai kei te tu tonu te kaupapa. Kari waka kore a kei te tu tonu no e tino ra. He tino kaupapa rawa tera. A ka ka rua

Engari, tei wā ki nei he kōrero anō ka puta ki tōku mōhio, ka mana rawa ngā whakaritenga. Engari ko te mea matua, ana, kei te tū tonu te kaupapa ka tae ki ngā rua, ana, kua riro rā mā ngā rauanga o te ao mati-iko, a tātou e ara i. tātou e au manaaki ai i roto i ā tātou nei kōkiri. I rongo ake rā tātou i te kōrero a Tīma Ēmi e mea ana, ā, koinei pea, koinei tēti o ngā uara i tēti o ngā ara, ā, e puta ai, e tū pai ai ā tātou ui, nā runga i te mate urutā. Engari ko te mea nui, ā, māku e kī ake i tēnei wā, tatari mai. ka tere mai te iwi kia rongo ake i ngā wakaritenga pū, i ngā wakaritenga maa, oiti anō i ngā wakaritenga kua whakamanangia e te ara poari whakahaere o ngā whakataetae manu kōrero ā-motu, āna, ū, ka pai. Ka pai kei te tū tēnā o ngā kaupapa e tātou mā, tū tonu ana, ā, me taku mōhio kei te īkaka ngā manu ki te tū mai i runga i te atamira, ahakoa he aha te āhua o te atamira nei. Whenua i te iwi, ko te kupu o te uru tēnei, ko au tēnei, ko Rauru a Broughton, e kōrero atu nei ki a tātou. Maumahara mai e tātou mā, ko tēnei o ngā kaupapa ā, i tākia mai i ōna puna, ko wai ngā puna nei, arā, ko Te Reo Irirangi o Te Korimako, ko Te Reo Irirangi o Awa FM, arā, ko Te Reo Irirangi hoki o Rangitāne, Kia Ora FM. Ā, whenua i te iwi ki tā tātou nei ā, pūrongo whakamutunga, ā, i puta rā ā, te waenganui a tātou i tēnei wiki. Arā, koia tērā. Kua eke tātou, te nuinga o Aotearoa me Te Waipounamu, ki Te Taumata Ōiti Tuatoru. Ko Tāmaki kua noho tonu i raro i te rāhui. Nā runga i Te Taumata Ōiti Tuatoru, kua kite ake rā tātou, ā, kua tūwera mai ētehi wā i tunu kai. pēnei i a Kentucky Fried Chicken, pēnei i a Makitara, e rā wā i. Anō re kā pai o ki tērā mā te unga, a, mai, oki. Engari ko te pātai ia, a, i a tātou i te kāinga, i a ua auora ake ngā kai. Nō reira, nā runga i tērā, a, ko tēnei o ngā pūrongo te wai ake nei, e titiro atu ana, arā, ki ngā kai ka okona, me ngā kai ka tupu ā-nuku mai, arā, ka tupu mai i te, i te whenua tōtika ki runga i tō pereti. Nō reira, koia tēnei e te iwi, ana ko tēnei o ngā pūrongo e tū mai nei. Anei te pūrongo.
I'm asking the team of five million to unite once more to defeat what is likely to be this more dangerous and transmissible variant of the virus. E mārakiraki ana te kete kua eke tātou ki te Pae Mataara tuatoru. Nā te rārangi roa o ēnei waka te āhua nei e kore e taea e rātou te oki mai ki ēnei wā i momo kai pērā i a KFC. Otinō kei te kāinga tonu Ngā whānau e tunu kai ana, ngā kai e pai ana mō te auora. O tino, ka pē i a koe. Ka ara mai ki ēnei momo wāhi rānei, ka tunu kai ki tō kāinga, rānei. Ahakoa kua uakina ngā tatau ki ēnei toa oko kai, kei reira toru ngā wiriwiringa auora. Let's whakarerea e ra, e ra kaikeno, for many, many reasons our people have um, have the worst statistics and we don't want that to continue to happen if we're going back to our old, old habits. So I really en encourage our people, just in oi te kāinga, kia au maru tonu, eia a koe o atu tō pūtea ki rātou mā, You know, save the money, save it for something that your family can really enjoy and that is eating kai, cooking kai, preparing kai together and growing kai together. Nā te noho ki ō tātou ake mirumiru e tino kitea ana te auaatanga o ngā whānau e whakarite ana, e tunu kai ana. What do you call this?
Weruweru ngā kāreti, nē rā. So you put the peanut. When we go on Facebook, you can see there's these amazing kai being cooked, and even the baking that's being cooked from nothing in the, in the you know in the, in, the, in our kapata. Ei tā Firmin, e pai ake te kai nō te māra, eia ngā kai o te orangaranga. Our kai's already around us.

I Oranga mō te tinana me te toenga pūtea. Eriwere Rerikura Te Reo o te Uru.
Nō rā, kāti ake, tēnā koe e te tuaine kiritai, ana, e whakatuputupu ana i ngā ua o te whenua. I Oranga mō te whānau, ana, he waeine kaha tonu tēnei, ā, e tātou mā ki te wāngai i te tangata, te wāngai i te whānau, ā, he wahine auora hoki. Ana, arā ana kōrero, arā ana kōrero, ā, me noho tonu ki te kāinga, tunu mai ngā kai i te kāinga. Koinei te wāhi mō tērā ka tū mai, arā ko te kāinga tonu atu, ā, nā, me ngā ua tonu o Papatūānuku e takoto nei. Ā, wai nō rā, koirā tonu ētehi o ngā kōrero, āna, rārangi roa ki ētehi o ngā wāhi ā, kai o te tāone, ko au i aria ki te tāone, kaua ki ērā wā ai, engari i kite ake au i te nui, arā, o ngā, ngā rārangi waka nei, nā, ngā motukā rawa nei e, e āu atu ana ki roto i ērā wā ai, nō reira, koia tērā, ā, te wā anga, engari ka tika rā te pātai, ka tika rā te whakaaro, ā, koinei pea. ko kei te kāinga te oranga mō tātou, arā, he nui ngā e kōrero mai ana a tēnei o ngā tuaina mō te wāanga, arā, ki ngā mate nui kei runga i a tātou te iwi Māori. Nō reira, tēnā pūrongo e waka, e akiaki, e wakatinatena ana i te whakaaro kia kitea kē ā, kapi ā rātou tāngata kei a koe, engari ka pai te rongo ake rā i ērā kōrero, ā, nā Auhora te wāhi ki te kai tonu, me te kite ake i te nui o te tangata, ana, ka tae katoa atu rā ki ngā wā, wale hokohoko. Engari i haere ana i runga i te aumaru, koinei taku kōrero whakamutunga mō tēnei o ngā pūrongo, ā, e aumaru ana ngā tāngata, ā, e mau ana i ngā ārai kanohi, Arā, e waka, e noho ana i roto i te tawhiti, engari i te mea ka tata te noho i tā tawhiti, nana e rāua tanga. Nō reira tēnā koutou e pīwi, ā tātou e wai nei i ngā tikanga kia aumaru, kia aumaru, kia aumaru ai tātou. Koe nō e te iwi, koia tērā, ko ngā pūrongo katoa o te reo o te uru, ā, kua puta atu nei ki runga i a tātou. Ka tae te pai o ngā pūrongo katoa nei, e te iwi ki a koutou te ūnga i koa mai i a koutou nei kōrero, tēnā rawa atu koutou. Kia kaha tonu e ngā iwi o tēnei takiwā, Taranaki, Wanganui, huri atu anō ki ngā takiwā o roto o Rangitāne, kia tēnā koutou mō te tuku mai i ngā kōrero, engari kia ka tunu te tuku kōrero mai, arā, ki te reo o te uru. Otiia anō, ko te kupu o te uru tēnei e mihi ake ana ki a tātou i tēnei wā, me te mihi anō rā ki te māngai pāho. Te māngai pāho, koia tērā i tuku mai ai ko ngā raukura, kia rere ai te manu nei. Me te mea nei kia noho ko ngā manaakitanga o te wā i wairua, i runga ki a koutou katoa, i roto i tēnei wā taimaha, kia mataara te haere, haere i runga i te haumaru, i roto i te haumaru, oti anō i roto anō i te aroha. Ko au tēnei ko Rauru Broughton, te mihi kau atu nei ki a tātou, ko te kupu o te uru tēnei e eke ana ki runga, ki raro, ki waho, ki roto, rire, rire au, Whai maru. Ko te reo te take.